Turai iya udah diserurik ayuh baka selama bebuai ke leka jaku inyau pia mega sepil tina engkeman. Sebedau iya dikerenut ini pansut keruai kitai kita ucau. Leka jaku Iban ti dikena ayuh nyerurik genap bengkah turai bala ucau ti dipedua bala ucau ba ruai kitai tu mega jaku Iban adap ke menua ulu. Minta ampun. Enti bisi leka jaku ti enda kala didinga kita ucau. Nyadi, ucau tu kala bedua jerita iya ba ruai kita ditu ucau. Uji giga kita ba ruai kita dia ucau. Indu misi bintang satu enggau indu misi bintang dua. Tu siti agi ga pengingat bia lebuh gawa nyadi indu misi. Jerita tu nyadi sepengudah ngelebus kubit ba taun dua ribu dua puluh dua suba. Maya nya, Bia agi gawa ba sebengkah sepital iya ke ba pengingat Bia ti keterubah nya suba ucau. Iya nya sebengkah sepital adap ke menua Melaya. Bisi aku mending ke jerita iya ba YouTube ini manang, pia ke tudah tuai iya ucau. Dia tau. Bia udah pindah ngagai sepital tunga ke utara menua Sarawak. Baka selama, nama sepital dilalai kini laban bebasa ke bala uchu ti gawa ba sepital nya enggau sida ti berubat iya. Baka tu ku jerita iya uchu. Ukai enda bilik bangkai betunga enggau opis pia enggau bakih iya, semina bentara ke lugan mit siti. Bisi deh malam siti, bia nyilih sip bakih iya siku laban. iya ke misi deka beranak. Enti nitihka iya, sip bia siang minggu nya, bia nadai ga mayuh jaku tambah mega bala bakih indu misi pen mayuh enggau gawa malam nya. Urung iya jam pukul sepuluh lebih malam pia meh. Peda bia. Bisi orang nganjung bangkai tama ngagai bilik bangkai. Bisi tiga iku orang parai sidin bansa orang menua luar. Biar enda nemu pemendar pemarai sida tiga nya uchu tauka nya sidin entuka tauka sidin ba endur kereja. Laban biar ti udah teleba meda orang nganjung bangkai, nadai utai bangat dikenangi endar. Meda bangkai mega suah semina biar enda enggau negu aja. Nyau deka manggai jam dua belas pemalam, sida tiga sebakih pen deka ngintu diri ba belakang opis sida iya. Nyadi, ba belakang opis nya bisi bilik pateri, dia bisi microwave, water dispenser, pinggai mangkuk pen bela bisi magang ga sida sebuat. Baki abio siko bisi mai asi besua kebuah dabai orang empu eh ko kita ucau. Nyadi enggau baki abio siko da semina nasek mi aja laban ti enggai kiruh bebai ke bekal. Ba dalam nyemari tisi pintu pantri bisi put sadin macham meh sadin nya dio pemilih aja. Jengkau bio. Sadin kari manok dikena iya ngulai mie. Ba put sadin nya bisi pemuka iya empu kita ucau enda ibuh dibuka ngena pemuntas sadin agi. Udah biya muka put sadin nya lalu dipanggai ke biya ngagai microwave seraya ti nganti bakih iya tembu ngangat ke buah dabai. Benung sida sebuat berandau ba dalam patri dinga bisi orang nengkuk pintu opis. Sama bela nyenguk sida tiga sebuat eh ucau. Peda ada tama seta pena siko lalu bejako munyi tau. Ngelawa ubat orang beranak kita tiga lagi bisi pengawa asuh orang adu ke kita tiga. Pia ko staf nurse nya ucau. Baki abi ari belakang pen lalu nyaut. Enda ngau kami sebuat ngintu diri dek. Mayuh buai da bai bai aku. Pia ku bakih bia. Staff nurse nya pe nyaut. Ukai pemakai aku nya asi seraya ke tuchum lalu pansut. Tama baru ga sida tiga dalam pantri. Sepengudah ti de degi ba mua pintu penama pantri. Peda bia pu sadin ngimbai microwave tadi. Tak nadai agi ku kita uchu. Lenyau pia aja. Enda patut sekali seduai dua tu bisi nyengkau ku Sadin nya. Pia ku Bia bejaku dalam ati diri. Dini seduai engkah apu Sadin aku? Pia ku Bia nguji nanya ngapa. Enda nemu nama nya dia ngimbai microwave tadi deh. Pia ku bakih Bia siku nyaut. Udah nya, nyaut ga bakih Bia siku ka ngambi semberung dabai iya ba dalam microwave. Nai, sapa bagi seduai ngulihka semperung dabai aku ari dalam microwave? Pia ku iya ga ucau. Sida tiga bela perening pengediri, bela enda memunyi siku. Enda ulih diterima akau utai nyadi nya tadi ku kita ucau laban sida tiga seretai nyenguk ngelama pintu penama pantry. Bia bensengkayau ba tanan bau seduai bediri nyelepak entara seduai. Lama sida tiga enda bejako enggau pangan diri ko kita Ucok. Enggi bia mi amat ta narai asai dipajuah keno ko tudah tuai Ucok. Bakih bia inu laut nyau ga getak jadi tudah tuai. Taja bia enda baka iya. tang penakut kurang lebih sama aja ucau. Tembu ngintu diri tengah malam nya, sida sebuat bermupuk ngelawa wat orang beranak. Jam iya nya nya udah manggai pukul satu dini hari. Sepemanjai jalai ngelawa wat orang beranak, bisi mansa mama ngawat TV sida sebuat. Tak nyelai asai sepi biar malam nya ucau. Chelap angat asai tubuh. Bepegai jari aja men sida tiga sebuat bejalai. Iya ga enda tentu terang ngiga api pemanyai jalai nya kenu ku Bia Uchau. Iya meh sida tiga mansa wet tibi. Peda sida tiga bisi aya siku. Duduk ba tangga enda jauh ari pintu penama wat. Engka bisi 10 meter pia meh penyauh sida sebuat. Iya meh nyau semeh ayak ti duduk nya tadi. Enda mukai mukai, lalu ketawa seraya bejaku munyi tau. Kini kita ndun, pia ku ayak nya uco. Nya meh kena ku bia uco asai ke runtuh jantung ninga ayak nya ngenyit nanya. munyi nya. Dini enda nyau nyerawah sida tiga ku kita ucau. Sida tiga ti nyerawah lalu belanda rari ari endu aya nya lalu tama jalai makma muat ari kiba. Maya ti benung nguing kediri ngagai jalai makma, dia deh sida tiga bela merening aya nya tadi. Nyau asai deka padam baru ke seput sida tiga meda aya nya nadai duduk betangga nya agai. Nadai patut sekali aya nya udah tama agai wat laban baru ke berapa sikin aja sida tiga rari ari endua nya. Tambah mega kenu ku bia uchu, orang sakit TB dini tau pansut sengapa baka aya nya. Endang sigi sebayan meh nya neh ucau. Nah nemu agi asai ati sida tiga maya nya ko Bia ucau. Nyau lemik pala patung. Sepengudah ti ditundi sebayan ba pengingat ti dipedua Bia sehari nya, lama utai nyelai nadai nyadi. Malam nya ditundi utai baru ke tudah Bia ucau bangat enda ngadang sekalai. Sebut begi nya ucau. Enda siko Bia aja keno. Tu ende kena utai. Nya mai bebala mayuh baka sida tiga ucau. Lalu bedau apus lima mamal titi sida tiga sebuat iya ucau. Dia deh bakih bia siko lalu ngetu. Tunjuk iya nunjuk ke tunga taman bungai entara mamal enggau wat orang beranak. Da bia aya ti duduk ba tangga wat TV tadi benung tuchum merening sida tiga. Taja pen taman nya Enda bangat terang iga, tang agi ulih dipeda, ucau. Ngerang-ngerang aya nya dipeda sida tiga. Dini aya nya bangat ngelaju nya bejalai ngelih sida tiga. Ukai bisi jalai bukai pia ku tudah bia, ucau. Bakih bia bangsa laut pen lalu merusut luput. Nya meh bia enggau bakih iya siku nyau teduduk laban ti sama bela ngenanka bakih iya ti luput enggau ke tepangka. Taja pun bia lemi tulang, tang agi ulih ngau bakih yang ngatung tudah ti luputnya tadi, tama ngagai mama dulu. Nyau begau ga orang dalam mama laban sida tiga ko kita uco, digali ke sida ba bangku dalam bilik mama staff nya me tudah tuai. Bia ngau bakih ya siko nya pun lalu ngelawa wat orang beranak, sepiak mama. Agi ke gining meh leka mata malik ngagai taman tadi. Dini bisi dia agi ucau sebayan sigat rindu nunik sida tiga. Datai ba wad orang beranak, dia diseduai bakih lalu ngiga staf nurse ti ngasuh sida kia tadi. Peda bia, staf nurse nya benung main telefon ba kaunter. Beh, nama utai ke deka diadu deh wai? Pia ku Bia nanya staff nurse nya ucau. Angkat tu dah tuai staff nurse tu tadi lalu bejaku. Nama utai kau seduai ngadu ke nama? Pia ku tudah tuai staff nurse nya ngau kening iya ti ngeriut alit ati. Nama deh tadi madah ngasuh kami tiga kitu ngelawa wad orang beranak laban bisi Utai deka diadu ko dek deh. Bakih kitai siko nya luput. Dian ia ba mamal. Pia ko biau cho. Kemaya meh aku ngelawa opis kita. Lalu bedau nginzit aku to ari wad ari lemai tadi. Pia ko staf nurse nya cho. Ninga staf nurse nya madah munyi nya. Bia nya tu duduk ko kita cho. Ukai bula-bula. lemi sereta chelap angat asai tubuh tudah tuai. Ka bebuya kelalu balat utai nunik sida malam nya uchu. Bansu ngelama tu ditunik bala sebayan enda ga mangat ngeraya nya. Munyi utai nyabek ketawa nya udah lali ukai ngumbai diri berani tang udah teleba. Nyeru ga ngayan kediri baka nya Maya jaman kubit pengingat ti dipedua aku dulu ari tu lalu enggau malam kami tiga nya meh sebaian ngayan kediri nyau mindah ke utai pajuh kitai. Parai deh iya kan tu enda pigi iga deh min. Pia ku tudah tuai iya ucau. Lalu minta pulai tumu meh sida tiga sebuat iya maya nya ku kita ucau. Kira pukul tiga udah datai ba buding sida sebuat. Baki Abia indu Laut minta ambi apai iya pulai ke rumah. Balat tudah tuai iya Tabin. Iya ga baru gawa nyadi indu misi tudah tuai laban ti baru abih training. Nya naka pengingat uchu Bia sebengkah tu uchu. Jerita ti kedua tu uchu dikirum ke siku uchu ba WhatsApp ini. Uchu tu minta dikangau ngena nama Julia. ti nangkup pengawa nyadi indu misi. Ba sebengkah sepital tunga ke menua kitai Sarawak, jerita tu nyadi lebuh penyakit kubit benung balat ngerekai ba menua kitai uchu. Beketu ku jerita iya uchu, sida tekena kubit dengkah orang ba siti endur indu kediri Laki mega kediri. Enda sebaka Noor. Nyadi Julia enggau bala baki iya ti gawa nyadi misi nyaga sereta ngintu sida ti kena penyakit kumbit nyau chau. Maya nya Julia shift malam jaga ba endur orang indu. Kira pukul sepuluh malam pia. Bisi siku init tuai orang kat ke jamban. Bisi setengah jam pia meh init tuai nya lalu bedau pulai ari jamban. Meda baka nya. Angkat tu Leo ka ngabas sini tuai nya ke jaman. Tang meh lebuh Julia datai ba jaman, pintu jaman tebuka mageng. Perening Julia kiba, perening iya kanan. Nadai meda semengat mensia siku ba jaman nya uchu. Meda baka nya, Julia ka mulai kediri, tak baru nguing tudah tuai Julia ku kita uchu. Dia Julia ninga? Bisi orang idup ke Ipaip ba jaman muak ke ujung amat. Laban jaman nya bisi empat iti sereta bisi cheremin besai siti ba singki endur bebasuk ke jari. Jenguk Julia ga ba jaman ujung nya uchu. Tang Julia nadai meda utai. Ai Ipaip mega nadai ngawa. Bulu pegu, bulu kaki, bulu jari Julia sigi udah gelesik. Peruman tudah Julia nguyang deka mulai kediri. Tang meh ko kita uco, mata Julia ngumba engai ina merening ngagai cermin besai nya. Dia Julia meda bisi pala bawah buak. Narai dipeda mua enggau tubuh nyenguk Julia ari tisi daun pintu. Jaman muak ke ujung nya uco ka bebuya petang laban semina ngandalka lampu ba luar jaman aja. Tang meh pala utai nya nyengala amat dipeda Julia ba cheremin nya uchau. Tubuh Julia sigi udah gegetak, pala patung sigi udah lemi. Ngau naka alah meh tudah Julia ngerari kediri ari endua nya uchaw. Iya meh Julia datai ba endua iya nyaga. Utai dipeda Julia lalu petang. Julia pen luput. Lebuh Julia dani, iya sigi udah ba sepital. Nya meh bakih Julia ti sama gawa nyaga malam nya nusi ngagai Julia. Ukai semina Julia aja kena kachau utai nya uchu. Sida ti sakit enggau bala bakih Julia bukai mega suah dikachau utai. Nyadi, ini tuai dipeda Julia malam nya uchu, salah siku ari sida ti kena sakit kubit tang ini tuai nya udah nadai. Julia enda nemu laban Julia baru masuk malam nya. Nya naka jerita kitai baka kelemai te ucu. Terima kasih besai nuju bala ucu ti baru sangkai baru datai ngabas ruai ni maneng. Enda tinggal mega selamat ngintu hari Christmas ngau taun baru. Enda berasai ne ucu. Taun 2024 semina tinggal dua minggu da agi nyau masuk taun 2025.